Achos bythefnos yn ôl roedd heno yn fyw yn Mhendyrys, Tylesdown, yndyfe, ym mhentre Rob Page wrth bo fe'n cyhoeddi 'i garfan. Ie, wel heno ni'n mynd nôl i Gwm Rhondda ac i Dreorci, tro 'ma. Ie, mewn llai na dwy flynedd fe fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld â Rhondda Cynon Taf, a dros y penwythnos fe gafodd yr Eisteddfod leol gynta 'i chynnal yn y Rhondda, a hynny am y tro cynta ers hanner canrif. Ie, Jeia ath draw i Dreorci, ma' hwn yn anodd i weud, i weld talent eisteddfodol yr ardal.
Kelly, yr Eisteddfod Cymunedol cynta' yn y Rhondda ers y pumdegau. Sut ti'n teimlo? Fi jyst yn teimlo actually rili emosiynol yr wythnos 'ma. Ma'r gwaith paratoi wedi cymryd oesau on' ma' rili wedi talu dyled ma' loads o pobol 'di troi lan loads o pobol wedi cofrestru Mae'r cystadlu fi'n dechrau'n frwd y prynhawn ma nawr, so fi jyst yn rili cyffroes nawr erbyn hyn. Beth oedd ymateb y cymuned pan wnaethon i chi gyhoeddi bod Eisteddfod yn digwydd yma? O, oedd ymateb y cymuned jyst yn wych. Gatho ni dros 230 o gynigion o ysgolion Cymraeg, ysgolion di-Gymraeg, ysgolion tu fas i'r cwm. Oedd e jyst yn wych. Mae'r staff gwaith cartre, gatho ni llwyth yn cystadlu yn y gwaith celf a'r gwaith llenyddiaeth. Um, so mae jyst yn rili really cyffroes nawr bod y diwrnod wedi cyrraedd a ni'n gallu um, rhoi'r holl ganlyniadau mas a jyst gweld wyneb yr plant hefyd sy'n cystadlu. Mae jyst yn lush. Faint o waith paratoi sydd wedi mynd mewn i'r diwrnod yma? Lot o waith paratoi. Ni wedi bod wrthi ers o dechrau mis awst falle, yn penderfynu ar y rhaglen, pa fath o cystadlaethau ni'n mynd i cael. Prynhawn da a chroeso i Eisteddfod Gymunedol y Rhondda.
Mae'n wych, dyw hi ddim yn diwrnod fel Mawrth y Cynta neu rywbeth heddi, mae hi jyst yn ddydd Sadwrn nghanol mis Tachwedd yn Nhreorci a mae bwrlwm Cymr Gymra a mae'r bwrlwm Gymraeg i weld um, trwy'r dref i gyd. Mae gen i bobl wedi dod i gystadlu o Gwm Rhondda ac ymhellach o Gaerdydd, o Gaerffili, o Faes Teg, um, a mae'n wych, mae'n ddiwrnod i ddathlu Cymreictod. Mae cynnal y Steddfod yn fuddiol iawn i'r gymuned. Um, mae ni mewn Tref sydd yn fyrlymus iawn, mae 'na lot fawr o bethe'n digwydd yn Nhreorci, mae'r calendr o nawr tan Dolig yn llawn iawn, ond mae heddiw yn ddiwrnod pwysig, mae'n cael ei nodi gan y busnesau lleol, gan y gymuned, gan yr ysgolion, a nid dim ond yr ysgolion Cymraeg.
Mae pobl yn dechrau siarad Cymraeg unwaith eto yn y Cwm, dim jyst pobl sydd yn medru'r Cymraeg yn barod, Ond ddysgwyr, mae llwyth o ddysgwyr yn cystadlu gyda ni heddi. So i fi, just rhywbeth amazing dros yr iaith yw e. Bod ti wedi cystadlu, falle bod ti wedi... A chyn i'r cystadlu gychwyn, ges i gyfle i siarad efo'r prifardd Dylan Tudur Jones a fydd yn beirniadu'r cystadlaethau llenyddiaeth a llefaru. Mae pawb yn deud mai'r cystadlu sy'n cyfri nid yr ennill, fel beirniad. Ydy hwnna'n wir? O! Wel, fel beirniad, 'na fo, dy- yr unig beth mae beirniad isio yd- ydy safon. Ond wrth gwrs, mae'r cystadleuwyr, dwi'n meddwl bod rhan fwyaf o'r gystadleuwyr sy'n dod i Steddfod ar ryw obaith bach mai, mai nhw sy'n mynd i ennill. Ond yy, y, be da ni'n gobeithio amdano fo pnawn 'ma, a dwi'n siŵr y cownies hafon.
A dyma rhai a gyrhaeddodd y safon.
Rydw i wedi ennill cystadleuaeth canu unawd blwyddyn chwech ac iau. Dwi wedi ennill llefaru unigol.
How do you feel that you've won?

Falle bod Seren yn y dyfodol jyst trwy'r drysau yna nawr.